When the boys are coming, you will just, when you look at them, you were looking for yours. hezwi vhatukana vha tshi khou ḓa Vhaṱhanga. vhaṱhanga vha tshi khou ḓa zwezwi vhone vha tshi vha sedza vha vha khou ṱoḓa wavho hanefhaḽa zwitshavhani zwa If it's vhaṱhanga not there, ev- every one of them is ugly. Where is that handsome one? arali a siho khavho havhaḽa vhathu vho- vhoṱhe vhaḽa vho vhifha wa nga u gai wo naka wa njololo If you see him, arali vha to mu your vhona heart will change. His

You felt loved. ndi uri vho vha vha tshi ḓipfela vha khou funiwa You felt valued. ndi uri vha tshi ḓipfela vha wa ndeme vha tshi dzhielwa You nṱha felt this person was making you you. O, ndo vha tshi ḓipfela uri hoyu muthu hoyu u khou nnyita uri ndi vhe nṋe You felt good ndi uri vha tshi ḓipfela vho because of vhavhuḓi what was happening. nga mulandu wa zwe zwa vha zwi tshi khou bvelela Some of you, you cried for marriage, you remember? vhaṅwe vhaṋu i mbingano ino to i lilela You say, when are you going to marry me? ni khou mala lini When are you going to marry ni khou me? mala lini Why are you matsina delaying? mulandu ni khou lenga ni khou lengiswa nga mini When it was sunset like this, hezwi zwi ḽo kovhela ḽo rali hezwi and you know he wants to say, I'm going. ende vha- ni tshi zwi ḓivha zwa uri u khou nyaga u honesa ri ndi khou ṱuwa You felt so sick inside. How many remember lulu that? na ni tshi pfa ni tshi nga ni a lwala nga ndi vhanga lavha no humbula ngazwo izwo And you are standing under this tree. Ke- no ima khezwi nga fhasi ha muri onoyu Achoo. You just felt like, oh, it's like time must stand still. ndi uri ni tshi to ḓipfela uri ngavhe tshifhinga tshi tshi to ima fhethu nthihi tshetsere tsha ndindela when that, Oh. that star musi heiḽa ṋaledzi was coming with the other sisters, i tshi khou ḓa na maṅwe masisi vhukati ha maṅwe my eyes masisi would look for her and I locate her. ndi uri maṱo anga a tshi mu zwima a mu wana a mu So there fasha is my a ri wanga khou ḽa issue. ohoho She will see me and blush. Ndi uri a tshi ri mbona ṋoka. We're staying in a hostel. Ra ri khou dzula hostele. The laws were very, very strict. Milayo ya hone yo vha yo vhofhana papa. We're not allowed to talk. Ro vha ri sa tendelwi u amba. He would just greet in style. Ndi uri a tou lumelisana nga style. Because you do this, you would get into trouble. Ngori na vhuyana tshanḓa tshaṋu tsha vhonala uri ni khou lumelisa nahone hu si vhoṱhe mara muthihi khou ḽa. Hafho na tshi dzhena khakhathini. We're waiting for that time when the, the, our school was going to play football. Yo! At weekend. Yeah. Hei, ra ri tshi nendela hetshiḽa tshifhinga ine pfi tshikolo tsha tshi khou tamba bola na tshiṅwe tshikolo heyo hayo mafhelo a vhege Even hayo if we didn't have money, we'd get it and pay. na musi ri si na tshelede ra Ah, dzhena ra i not wana for ra- the football. Hai, ri sa khou yela No, bola to have riṋe. time to get Hai, down. u tou vha na tshifhinga ri roṱhe Then we'd, lo- we enjoyed sitting ourselves together in the bus. ndi uri ro vha ri tshi ḓiphina ro dzula nga tshashu Talking our bisini things. ri tshi khou amba mafhungo ashu

The whole trip, trip yoṱhe it was not really the football, the, the netball, because she was a netball player. kha rine si ya mafhungo a bola ya milenzhe ya vhatukana kana ya vhasidzana She was ne. a sportswoman, she was in athletics, she was a Vho- vho vha netball. vha she tshi was- tamba netball vha vha mufumakadzi wa wa- wa- musidzana wa zwipotso This Beijing thing came late. She should have gone to Beijing. ha ya mafhungo awo Because ya she was a Beijing. fast runner. o ḓa u lenga vha vha funa vho swika na beijing nga mulandu uri vha vha na luvhilo lwa nḓadzi And when she's running, I don't look at all the girls, I'm looking at mine. hezwi vha tshi khou gidima thivi ndi khou sedza vhoṱhe ndi khou sedza wanga nṋe That's love.

naa ndi ngani yeneiḽa mbingano yo no shanduka i tshi vho kalwa It kata has become sour. zwa zwino i vho i vho kala kata i vho dunga Yo vhila yo mulandu. vhila Why? mulandu Why is it naa zwi itwa ngani now you are more comfortable alone than when he comes? zwa zwino vhone vha pfha vho ḓigeḓa vha vhoṱhe u fhirisa musi havhala vho vhuya mushumoni Now you enjoy your TV and your children more than when you're his company. vhone vha vho ḓiphina nga tv na vhana vhavho vha ḓifhelwa hezwi hu na vhana vha vhona vha khou vhona tv havhaḽa vha siho When he comes, vha tshi to dzhena fhedzi instead of that tingling feeling you used to feel, vhuimoni ha uri u ḽa u rithea rithea ra vha vha tshi ḓi dzulela ufela u pfa. chingiling, ufela chingiling, ye vha tshi pfa kale vha tshi khomba yawe. Now when he comes in, zwa zwino vha tshi dzhena

What has happened? ho iteani ho tshinyalani Now kissing him, it's like touching a hot stove with your mouth. zwa zwino u vha khisa ndi mutsutsu zwi to ngo fara eh, u kwama Songo kisa tshiṱofu chitofu man. u to ngo khifa- khisa tshiṱofu tshi khou fhisa When you kiss him, you don't feel that warmth no more. hezwi vha tshi vho vha khisa vhula vhuthu It's zwa like vha tsha kissing vhupfa. yourself. zwi vho tonga vha khou ḓi khisa khezi Where is that tingling feeling? u ḽa u tingila tingila hu gai When it, touch, when it touches you, you want to know why. hezwi vha tshi vha kwama nyanga u ḓivha mulandu Before, when he touched you, you said, Oh, come on, press me in. zwiḽa kale hezwiḽa vha tshi vha kwamai vha vha vha tshi tou ri yo we kha ndi- kha ndi kuvhatadziwe muthu wanga ndi hanefha Now, when he touches you, zwa zwino vha tshi vho vha kwama you wonder why, why what he u wants. vhudzisa uri mulandu vha khou nyaga mini kani Why? mulandu

You're watching your story. vha khou It's, sedza it's zwiṱori better. zwavho. ndi khwine The story is better than going to the bedroom with this guy. hezwi zwa zwiṱori zwi khwine u fhirisa uya kamara na vha muthu wavho And when you get to the bedroom, vha tshi swika haningei kamarani you sleep like this vha vha eḓelisa vho tou with your rali shoes and everything. ndi uri vhe ri mulenzhe vha re tshitofi nga nṱha na zwienda zwavho and you wish it doesn't touch you, you actually pray, Father, in the name of Jesus, I bind any touching tonight. ndi uri vha to tama nga vha sa vha kwame nahone no rabela vha zwi rabelela vha ri khotsi anga ndi a zwi vhofha izwo farafariwa hezwo ndi khou to zwi vhofha nga dzina ḽa yesu ndi khou ri zwi songo itiwa in jesus name
What has happened? ho iteani In fact, when it doesn't touch you, you like it. he nahone hezwi vha sa vha kwami vha funa zwezwo You wish when he comes, he can face the wall, read some book and sleep and never touch me. ndi uri vha tou tama ngavhe vha tshi ḓa ngeno kamarani vha tou ḓa vha ḓi eḓetshela vho sedza luvhondo vha vhala dzibugu dzavho vha mbo ḓi kumedza vha fara nga khofhe vha mangala ḽi nga matsheloni
What has happened? ho itea mini

Let me tell you this. kha vha ri ndi vha vhudze hezwi Something has happened. hu na tshiṅwe tshithu tsho bvelelaho hu na tshiṅwe tshithu tsho Such tshinyalaho things don't just happen. zwithu zwa mufuda wonoyo a zwi sokou itea mahala Something has happened. hu na tshiṅwe tshithu tsho bvelelaho tsho What happens tshinyalaho in marriage which causes things like that? ndi mini hune ndi zwifhio zwine Zwa itea mbinganoni itea zwino vhanga mbinganoni. nyimele dzo raloho. zwino vha nga nyimele dza Let me share mufuda three wonoyo things and we go. kha vha ri ndi vha kovhele zwithu zwiraru ri mbo ḓi ṱuwa Listen. kha vha thetshelese I said in the, initi- in the beginning, marriage was meant to be a happy experience. ndo zwi amba mathomoni nda ri mbingano yo vha yo iteliwa uri vhathu vha ḓiphine For ngayo life. lwa vhutshilo havho Not for a hoṱhe. moment. hu si lwa In tshifhinganyana fact, the, m- the more you stay, t- the longer you stay together, the deeper your love was supposed to be. nahone vhu- vhu- hezwi vhone vha tshi ṋaṋa u dzula vha- vhoṱhe lwa tshifhinga tshilapfu ho funa hu hone vha tshi ṋaṋa u dzhena vhudzivhani ha lufuno lwavho What causes marriage to be sour, bitter, unhappy, unenjoyable? What? ndi mini tsho no vhanga uri dzimbingano dzi kalakate dzi dunge dzi si ḓifhe Number one, tsha u thoma it is bad relationship.

Ndi zwithu zwo vhalaho. One of them is this. Tshiṅwe tshazwo ndi hetshi. Lack of understanding that you are two histories that have met to form one history. u s- u shaya nḓivho yo ḓivha zwori vhone vha ḓivha zwakale mbili dzo ṱanganaho u ḓo u vhumba ḓivha zwakale tshithihi Listen carefully, friends. kha vha thetshelese nga You grew up in vhuronwane your own situation, you've got your own history. vhone vho alutshela nzuleleni ya havho vha na ḓivha zwakale He grew yavho up in his situation, has got his own history. na ene o alutshela kha nzulele ya hawe u na ḓivha Now, zwakale these yawe two r- histories don't relate. zwino hedzi ḓivha zwakale mbili hedzi a dzi fani

to become one history so that they relate. zwineha zwa ḓo kona u dzhia heyi ḓivhazwakale mbili dzi sinaho vhushaka dzi kone u ṱangana dzi vhe na vhushaka Now that's not easy. zwino hezwo a zwi Because leluwi. when you merge to become to form one history, nga mulandu wa hezwi vha tshi ṱangana uri vha vhumbe ḓivhazwakale you nthihi, lose a lot of your freedom.
vha xeletshelwa nga mbofhololo You ya lose a vhunzhi. lot of yourself.
vha xeletshelwa nga vhunṋe havho vhunzhi Are you hearing what I'm saying? Vha khou zwi pfa zwine All nda of a khou amba sudden, zwone. you must be something else you were not. nga khathihi fhedzi vha funa u vha tshiṅwe tshithu tshe vha vha vha si tshone
In the process, hanefha nḓilani hafha Satan, sathane who hates marriage with all his passion, ane a vhenga mbingano yavho kana mbingano nga mbilu yawe yoṱhe
will be making sure u ḓo vha khou zwi ita vhuṱali this relationship that is being established must sour up. uri he mbingano hu vhushaka ho thomiwaho vhu funo dungisiwa Listen to the praise.
kha vha thetshelese ngeno kha vhafunzi Bad relationship.
vhushaka vhu si avhuḓi Something that causes bad relationship Tshiṅwe tshithu tshine tsha vhanga vhushaka vhu si havhuḓi. Besides lack of understanding of, of, of the two history that are trying to merge to form one. Nga nga nnḓa ha hezwi zwo shaya u pfesesa ḓivhazwakale dza kale dzine dza khou tea u ṱangana dza vha ḓivhazwakale nthihi. Ndi zwa uri.
You got to understand.
Vhone vha khou tea u pfesesa. That in marriage. Uri mbinganoni. In order for it to stay sweet. Uri i dzule i tshi khou ḓifha. It's not automatic.
A si zwi ḓi nga zwoṱhe.
It's not only salvation. A si u tou tshidzwa fhedzi. There are things that you must be careful about. hu na zwithu zwine vhone vha tea u zwi ṱhogomela And one of the things that you must be careful about, zwino tshiṅwe tsha zwithu tshine vhone vha tea u zwi ṱhogomela it is knowing ndi u ḓivha that this person that I'm married to, uri hoyo muthu we nṋe nda malana naye it's not me. a si I nṋe am not him. nṋe thi ene

zwino ene u na nḓila-vho dzawe dze a lusiwa ngayo na kuhumbulele kwawe-vho He, he, he has got his own way of thinking life must go this way. u na nḓila-vho dzawe dza u humbula uri vhutshilo vhu funa u tshimbidzwa nga nḓila heyi And now you two are supposed to relate and stay together in one way. zwino vheiwo vhavhili ni khou tea u vha na vhushaka na dzula noṱhe kha nḓila nthihi And it will take, listen carefully now, ende zwino zwi ḓo vha dzhiela vha thetshelese nga vhuronwane it zwa will zwino take living for each other zwi ḓo ṱoḓa uri muṅwe a tshilele muṅwe out of selfishness vho bva kha vhunṋe i don't know if you understand a thi ḓivhi arali hezwo vha khou zwi i don't know if that's not difficult for you to understand a thi ḓivhi arali hezwo zwi sa khou konḓa uri vha kone u zwi pfesesa listen listen listen listen kha vha thetshelese kha vha thetshelese If in a marriage, arali mbinganoni the husband doesn't live for the pleasure of the wife and the wife doesn't live for the pleasure of the husband, hoyu wa munna a sa tshileli u takadza mufumakadzi na wa mufumakadzi vho a sa tshileli u takadza hoyu wa munna and each live to please themselves, vhoṱhe vha tshi tshilela u I ḓitakadza promise you, nṋe ndi a vha it doesn't fulufhedzisa matter who these people a are, zwi na ndavha uri havha vhathu ndi they are vhonnyi heading for trouble.
havho vha khou tou livhana na khombo havho

doing something for him or for her, that marriage is heading for trouble. arali havha vhathu vhavhili muṅwe a sa tshileli u takadza muṅwe muṅwe a tshi tshilela u ḓitakadza havha vhathu havha vhavhili vha khou livhana na zwithu zwa Ndi uri khombo kha mbingano arali munna a tshilela u takadza ene muṋe musadzi vhone ane a tshilela u takadza ene muṋe hohu u ḓitakadza ha havha vhathu vhavhili hu dzhenisa mbingano khomboni

Na wa mufumakadzi vho na ene a vho tshilela vho takadza munna wavho. Hovhu vhushaka hovhunoni vhu ḓo tsesa ha ya You vhudzivhani are ha ya asking me, Pastor, vhudzivhani. what are you talking about? Vhone vha khou mbudzisa uri vhafunzi vha khou amba nga ha mini. God has answers.
Mudzimu vha na Read your phindulo. Bible. Vhone kha vha vhale Bivhili yavho.
There are many instructions given to the wife

tshi ḓa kha zwa vhudzekani hai vha vha isa tshumelo yoṱhe zwi tshi ḓa kha dzitshele kha kha kha dziembe dzawe vha dzi kuvha dza tshena vha dzi aina vha fhelela hanefho mara vha si muṱhonifhe a vho ngo mufha tshithu Just like you. u tou fana na If your vhone husband buys you the most expensive car, arali munna wavho a vha rengela he goloi yo builds you the most ḓuresa beautiful a vha house. fhaṱela nnḓu yo ḓura nahone a vha rengela na zwiambaro zwa ḓura mara a si vha sumbedze lufunonṋe ndi a zwi ḓivha zwa uri kha vhone hezwo zwithu ndi tshikha ndi matshakatshaka vhutoko ndi vhangana vhonvhone sa mufumakadzi vhone vha khou ṱoḓa lufuno vha vhanna vha khou ṱoḓa ṱhonifho

He is valuable. a mu ita uri a ḓipfhela uri u wa ndeme That husband, even if you're not working and he works for you for and buy you from stocking to your hair, do everything for you, he will never crumble. Never. hoyo munna na musi vhone vha sa shumi vha tshi dzula hayani vha tshi nga pondo vha sokou dzula vho aṱama vha sokou u ḓo vha shelela tshiṅwe na tshiṅwe u ḓo vha shumela a tshi tou vha thoma na kha mulenzhe u ḓo vha itela zwoṱhe hezwo

doesn't have shoes? hana na zviendo uyo Who doesn't have shoes? mufumakadzi asina Who ona doesn't zviendo make hair? asaiti ona Who mavhudzi doesn't paint nails? asapendi nala dza wedzi And you discover your powerful husband who is something in life is in love with that woman there. vhone vha zwi wanulusa uri munna wawe wa vhugwena ane avha tshikenengene vhutshiloni fhano u khou farekana And na houḽa many musadzi times hafhaḽa. when he said he's at work, cause what was he was with that woman. ende zwifhinga zwinzhi a tshi ri ndi mushumoni ndi khosoni zwo mbo ita ntani matsina uno uḽa mufumakadzi uḽa haangea makhadzi wawe ee dididi that's where they meet ndi haningei une vha ṱangana hone and you ask yourself vhone vha i'm ḓivhudzisa better than wo- that woman in everything uri nṋe ndi fhiro ḽa musadzi nga I'm more tsho- nga pretty. zwoṱhe ndo nakesa i brush my teeth ndi a ṱamba na maṋo anga i'm a modern woman ndi I mufumakadzi wa speak tshimanzhe manzhe ndi English. amba na tshikhuwa tsha bva nga when i'm ningo walking with him hezwi ndi khou tshimbila i naye give him dignity ndi a mufha tshirunzi but

You can give your husband your salary. vhone vha nga fa vha ṋekedza mufumakadzi munna wavho na muholo wavho woṱhe If you disrespect him, he doesn't enjoy it. arali vhone vha tshi mu nyadza ha You, ḓiphini you ngawo speak to him like you're talking to a funny garden boy and you are drunk. He, vha vha amba naye u tonga vha khou amba na mutukana wavho wa ngadeni nahone vho kangwa You just say anything. vhone vha sokou amba tshiṅwe na tshiṅwe You recite his weakness and mistakes with everybody. ndi uri vha Even renda- with his mother. vha- vha renda vhufogoli hawe na muthu muṅwe na muṅwe na miawe vho mu bebaho Ha vha ṅwana wa vhone. Ah, La biedo. Ha bena ninge kamera ni to kondelele. Dara sielo. Pala mkekulu vha tshi ni to rali ṅwana. nga. Ana vhone vha songo dovha vha ralo. It is called disrespect. zvi vhidzwa upfi u nyadza It munna sour wau. up relationships. zwi dungisa mbingano Are you Zwezwo hearing what zwi- I'm saying? vha khou zwi pfa zwine nda khou amba The zwone Bible says bivhili i it ri is the small jackals that destroy the vine. hu pfi ndi zwipungubwana zwo no tshinyadza It is mutokola small things that destroy a big, powerful marriage. ndi zwithu zwiṱukuṱuku zwine zwa tshinyadza mbingano khulu ya vhugwena

Vha ḓo vha na vhuthada musi mabuse aḽa a tshi vho dzhena nga ngomu ha mabuli hayo, vhone vha tou a Are you hearing what I'm saying, pula. Vha ladies? khou zwi pfa na zwine nda khou amba When vhafumakadzi. you do that, you are selling your wife, your husband to other women. Hezwi vhone vha tshi ita hezwo vha tshi khou rengisa munna wavho, vha khou rengisa munna wavho kha vhaṅwe Zwezwo vhasadzi. vha tshi mu nyadza vha tshi mu tshofokanya vha khou mu rengisela muṅwe musadzi. And men are funny. Ende vhanna vho itisa zwiṅwevho. He will leave you u ḓo vha ṱutshela and vha go for sia that woman you are criticizing that she's nothing. vha ya vha- vha ya kha uḽa musadzi ane vhone vha khou musa sala dzo rasi tshithu You lodge divorce, vhone vha dzhenisa divorce indeed the ṱhalano divorce goes ahead, na ngoho ṱhalano ya ya and he still phanḓa marries that woman. mara a ḓi isa phanḓa no mala honouḽa Then you are going to mufumakadzi say, zwino She has given my husband some stay soft. vhone vha ḓo thoma u amba vha ri hai hoyu wanga u tou ḽiswa gaputshete heḽi a lisa dzi ḓo mu lisa mm. vha vhona unga a nga to litsha nṋe musadzi wo naka so wo funzea wo tantane a ya funza tshikhokhonono tsho ralaho ndi tshikhokhonono kha inwi kha houḽa munna ndi vhone vho khwini vhene vhala mm. hambi tshikhuwa ini ni a tshi kona mara houḽa wamba tshivenḓa mara e vhone hafhaḽa fhethu wa fiwa are you hearing what i'm saying vha khou zwi pfa zwine nda khou amba zwone ena

Vhafumakadzi vho no dzula vha vhoṱhe vha khou ḓala vha And tshi some ya. of your husbands are not saved yet. Ende vhaṅwe vha vhanna vhaṋu a vha thu tshidzwa u And I swika close zwino. by saying, Ndi khou vala nga heḽi. you may, be, you may remain alone in that big house by yourself. Vhone vha nga sala vha vhoṱhe na ḽiḓu ḽavho ḽihuluhulu A heḽiani vhe husband vhoṱhe. doesn't care about a house, he, ca- he cares about a woman who will respect him. Munna ha na ndavha na ḽiḓu eḽia ḽingafha ḽa ngafhaḽa, u na ndavha na mufumakadzi o no mu ṱhonifha. What happened to those happy days? ho bvelela mini kha aḽa maḓuvha ḽa That madaka relationship developed. vhushaka vhu si havhuḓi ho mbo ḓi bvedziwa And we close our eyes like we don't see it. zwino ra ra bonya maṱo ra nga ri zwi vhoni Now sex becomes a wrestling match. zwino zwa vhudzekani ngei nḓuni ndi ndi mutsi ndi tsimbe ndi angei mazhou Now it's grab and throw. ndi uri ndi ndi- ndi u sokou topa ndi u topa posa. ndi u posa no talking no love nothing hayi u tshi ambiwa tshithu au tshena lufuno a u no kongoledza muṅwe zwo thoma u luvheledzana no talking a u tshena u amba no playing a hu na u tamba and sex is done with the idea of satisfying the one who started it nahone hezwi zwa vhudzekani zwi itiwa nga muhumbulo muhulwane wa u nyago u fusha hoyu we a zwi thoma vonenteyi va kha ḓi And thoma before, before you think vha sathu ri ndi a of getting humbula involved, nga u- mafhungo o ḓi dzhenisa he has finished. o no fhedza kale And to really show you, he goes and have a bath ende u tou vha sumbedza uri o fhedza a ya tamba and comes and sleep and slip facing the other direction from you. a ḓa eḓela o vha furalela o vho- o isa ṱhoho And if ngei you don't know, when a woman has just had sex, there's a hormone that's secreted in his blood that gives him incredible sleep. zwino arali vhone vha sa ḓivhi hezwiḽa vhane vhavho vha tshi tou fhedza u dzhena mabaini na vhone Hu na hormone yo no tunzulela zwithu zwa mu kumedzisa ṅwa- ndi radelwa nga gofhe vhone vha tshe vho And lindela unfortunately to you, that the hormone in the woman secretes that hormone in you that keeps all this weak, all the sleep away. zwino zwo no dina ndi hezwi zwa uri kha vhone vha mufumakadzi heyo hormone i tunzulela zwithu zwine zwa vha dzudza vho karuwa ngori vhone vha tshe vho lindela ene ṅwana wa vhathu o fhedza o yo ṱamba o vhuya o eḓela And he snores ende u khou and ḓihonela makes so much noise it will be impossible for you to sleep. ende a ita phosho khulu lune kha vhone zwi ḓo vha konḓela zwino uri vha farwe nga khofhe A hona lune khofhe dza khofhe dzaṋu dzi ḓo vhuya nga maḓautsha. And he really enjoys it because he's tired anyway. And hezwo u khou ḓiphina ngazwo nga mulanda uri thi u no neta u neta And if you don't know, and zwino arali vhone vha sa zwi a ḓivhi man is sexually satisfied in just about 120 seconds. A man is finished. Ah, munnai u vha o fushea nga zwa mabai nga 120 second munna u vho fhedza Vha khou zwi pfa. Vhone- Miminete mivhili muno gidimo fhedza. O wina no no dzhia number one. ni ḓo tou luga ende na muḓagasi wa mbo ḓi dzima and when he has finished his electricity dies and switch off zwino musi o fhedza hai miḓagasi ya dzima vhone nte vha ḓo tou tambula na muraḓo wa muṅwe ṅwana uḽa miḓagasi a u tshena tshithu muḓagasi wo fhela You try this, vhone vha ḓo zama uri nothing. hai zwo vha ḓo tonga vha sa vhuya nṱha ha train vha soko ra and he doesn't know how to help you. ende ha tsha ḓivha uri vhone a nga vha A wana a sa thusisa ḓivhi hani. uri a vha thuse nga mini. And you didn't enjoy it? ende vhone a vho ngo ḓiphina ngazwo And this has been happening. This is the third or the fourth time. ende hafhe hezwi zwithu zwi khou ḓi bvelela lwo no vha lwa vhuna zwino vha khou zwi vhalela And you start crying. vhone vha thoma u lila zwino You feel pity for yourself. vha pfa vha tshi vho ḓipfela vhuṱungu And he's snoring. ende houḽa u khou ḓi honela And in the morning, he feels so good. nga matsheloni a ḓi pfha wa vhugwena Yeah. a ri ee He had a good athletic sport last night. hai madego a u gidima mbambe ya vhugwena He did it by himself nahone o tou zwi ita nga ene muṋe nga dzawe like President Mugabe u tou fana na muphuresidennde vho mugabe elected alone and won. o ḓikhe- vho ḓikhethisa vha vhoṱhe nahone vha wina vhe vhoṱhe vha sa khou ṱaṱisana na muthu
Bad relationship, vhushaka ho vhifhaho which khakheaho we women sometimes

until the two of you cannot stay in this thing. u swikela vhuvhili a vheiwe ni si tsha kona u dzulela aya mafhungo aya Pastor, what's the advice?
vhafunzi vhone vha khou ri eletshedza nga ḽifhio Go live for your husband.
kha vha yo tshilela mufu- munna When wavho God says respect your husband, He's not punishing you. musi mudzimu vha tshi ri ṱhonifhani munna waṋu a vha khou tou ni phanishani A woman who respects her husband will get everything for free. munna ane a ṱhonifha a hulisa mu- musadzi ane a ṱhonifha a hulisa munna wawe u ḓo wana tshiṅwe na tshiṅwe nahone nga mahala a songo humbela This man would do everything for her. hoyu munna u ḓo mu That itela is tshiṅwe na why- tshiṅwe ndi ngazwo A man would leave his own wife, mu- munna a tshi ḓo ṱutshela go mufumakadzi and stay wawe with a woman with five children of different fathers a tshi yo dzula na musadzi re na vhana vhaṱanu vhe re na vhokhotsi vho fhambananaho support those children a a- a Do ṱunḓela everything vho for vhana them a vha itela tshiṅwe na together with this tshiṅwe woman Eh, vho- na hoyu and leave mufumakadzi his own futhi. children with you a li- a ṱutshela vhana vhavho vho- vhana vhawe na vhone vhone and everybody think that man is bewitched Mun- muṅwe na muṅwe a humbula uri havhala munna ngo vho to loiwa that man is mad havhala munna vha penga ngoho Pr- ask me he's not kha vha mbudzise nṋe ha pengi uḽa There's a woman who's disobeying God in the house. hu na musadzi a sa khou pfaho mudzimu afha muḓini Yet woṱhe she wants to be loved.
ngeno a tshi nyaga u funiwa It doesn't work that way. a zwi shumi nga heyo nḓila
Go home. kha vha yayani Go live for your husband. vha yo tshilela munna wavho Pastor, do I respect him when he doesn't show me love? vhafunzi ndi to mu ṱhonifha ndi mu sumbedze ṱhonifho yoṱhe yo fhelelaho a sa I'll, I'll ntsumbedze be lufuno back. You don't understand, Pastor. At home, I can say nothing. He doesn't listen to me. vhafunzi ndi uri vhone a vha pfesi nṋe ndi hayani a thi ambi tshithu no nthetshelesa But when nthetshelesi his mother comes and his sister, they say everything. He does it. mara musi miyawe vha tshi to swika na khaladzi dzawe vha to amba tshiṅwe na tshiṅwe a zwi ita zwoṱhe

If he's not doing his, it is not your responsibility. arali a sa khou ita tshawe a si vhuḓifhinduleli havo Go ahead and do your part.
vhone kha vha ise phanḓa vha ite tshavho tshipiḓa God will deal with him. mudzimu u ḓo shumana There are naye women in our church here hu na vhafumakadzi who afha years kerekeni ago yashu. their husbands were far away. we miṅwani ya kale vhana vhavho vhavho Drinking, sleeping vhashavha around with vha tshi everybody. khou nwa vha khou Today, sokou the lalala na same muthu muṅwe na husband has saved, they're serving God right here. ṋamusi onola munna o tshidziwa u khou shumela mudzimu dzhena hanefha kereke naye They are powerful men of God ndi vhalanda vha mudzimu vha vhugwena because those women did what God said. nga mulandu wa uri havho vhafumakadzi vha ita zwe mudzimu If vha you amba zwone think that is abuse, arali vhone vha tshi humbulela uri hezwo ndi u tambudziwa you are misinterpreting everything. vhone vha khou shanda tshiṅwe na tshiṅwe a vha khou pfesesa tshiṅwe na tshiṅwe tsho no khou ambiwa Stand on your feet. kha vha ime nga milenzhe I yavho hope you picked up something.
ndi fulufhela uri hu na tshe vha ḓidobela Stand on your feet.
kha vha ime nga milenzhe yavho
Remember, it is small things that sour up a good relationship. habe vha zwi humbule ndi zwithu zwiṱukuṱuku zwo no dungisa vhushaka havhuḓi and destroy a powerful marriage. ha tshinyadza mbingano ya vhugwena
I want us to pray. ndi khou ṱoḓa uri ri yo rabela Okay, we shall collect those those cards holders later. Let's we just let's just finish properly, please. ri ḓo ri ḓo koleka idzo dzigaraṱa nga vhuya mara kha ri to fhedza zwavhuḓi nga vhuronwane I, I don't know who I was talking to here today. a thi ḓivhi zwori ndi nyiwo nda ndi khou amba naye ṋamusi
And if you don't change your attitude and your husband is gone, I promise you he's not coming back. Arali vhone vha sa shandukisa kuhumbulele kwavho, ende munna wavho o ṱuwa, ndi a vha fulufhedzisa ha khou Or vhuya. he's showing signs that he's about to leave. Kana u khou u khou ṋea dzitsumbo dzo sumbedza zwa uri u tsini u ṱuwa, He's not coming back ha khou vhuya until you change. u swikela vhone vha tshi shanduka.
You may pray that he changes. Vhone vha nga rabela uri a shanduke. But I've taught you, if you want change, you must do the changing first. mara nṋe ndo no vha funza uri arali vha khou nyaga tshanduko vhone vha funa u thoma vha shandukavho na vhone u U funa u thoma thoma vhone u shanduka.
hu funa u thoma vhone u shanduka Then change will take place. ndi yone tsha-